please. Round the, round the corner, please. Bale wedi dwy'n yn y blaen, a dyma Glan Taf yn gorau gweithio'n galed o'n ddofn yn ei hanner ei hun, unwaith yn rhagor, y ffigiad, y bylchiad, y dadlwythiad, un bas arall sydd angen i Glan Taf i sgorio'r cais cyntaf o'r ornest, a Will Adams sy'n sgorio be allai mond esbonio yn un o geisiau mwyaf anhygoel dwi wedi weld o gwbl eleni, am gais i Ysgol Glan Taf yn dwyn y bêl yn y lein gyda'r bois mawr ac yna cyflymder a chywirdeb yr olwyr. Ie, ac o'r diwedd, y pasiwn, pasys yn sticio i'r Glan Taf, ac dyna pam maen nhw'n wneud e, dyna pam maen nhw eisiau rhedeg y bêl allan o'u haned eu hunain.
Gosod esgarmau symudol, dyma hi'n troi rownd y gornel. Glantaf yn dod ymlaen, croesi'r gwyngalch, yr ail gais o'r ornest yn dod i ysgol Glantaf a'r bachwr Elgan Williams sy'n croesi. Ie, yeah, gewn ni gweld y job yn mae Isaac Jones yn neud fan hyn wrth iddo fo setio ar cefn, yr, uh, ar cefn esgarmes. Mae'n cael nhw symud ymlaen. chi'n gweld fyna. Ac wedyn, uh, yeah, Elgan, Elgan Williams fel unrhyw bachwr yn, uh, yn, yn dod i ffwrdd gyda'r cais.
O, a dyna hi yn cael ei rhigo allan o grafangau. Dwi'n credu na Ethan Trahern Harris. Ond dyna ni, o, dadlwythiad o'r drws cefn, Fernandez ar y tu mewn, yr opsiwn, allan o'r drws cefn, nôl i Fernandez, o, ysgol glantaf! Waw, waw, waw! Dyna ti'r Rasmetas Llywarch Ap Myrddin. Joe Fernandez yn croesi'n y gornel. A mae hyn, mae'r math yma o rygbi'n dod â wen i wyneb unrhyw un. Ie, yeah, ydy, mae fe. O'n i'n meddwl bych chi'n stryglo i weld well cais na'r un gyntaf heddi gan Glant Afon. Fi'n credu bod ni wedi. Fi'n gweld unwaith eto Bailey Cuts mor peryglus ar y tu allan yn cael yr uh, bil yn rhydd i Joe Fernandez a wedyn unwaith eto Will Adams yn cefnogi ar y tu fewn. So, um, yeah, mae'n gret i weld, really.
Y dorf yn gweiddi bod hwnna ddim yn syth, ond y dyfarnwr yn hapus. Coleg y Cymoedd yn mynd i daflu popeth sydd ganddyn nhw yn y munud ola yma gyda Tyhau yn ennill. O, mae'n llithro allan o ddwylo Y cymoedd eto. Ochr gamu. O, oh, yr gicbot! Sut mae'n adlamu'n ffafriol! I'r cymoedd, y dacl, munud ola, gan Prigodsic ddim yn ddigon i rwystro cais cyntaf o'r ornest i goleg y cymoedd. Yr amser gorau i sgorio ydy jyst cyn yr hanner amser. Ie, yeah, mae hwnna'n ma hwn yn sicr yn newid uh, fel mae'r tîm oedd yn teimlo yn mynd mewn i'r hanner amser. Ni jyst yn gweld Alfie Progorich yn neud ei gorau i atal y cais, ond ie, yeah, finish gwych gan yr, uh, gan yr uh, esgellwr Devin Sean, Sean i fan hyn. Ac ie, um, yeah, mae cymwyd reit nôl mewn y gêm nawr. Fi'n credu bod uh, hwn mynd i newid yr ail hanner uh, sio gymaint.
Evan Hughes. Oh. Yn gofyn i Lincoln Hall ymestyn pob un modfedd o'i gorff i gasglu hwnna. Mae'r olwyr yn dod mewn i'r cymoedd, mae'r olwyr yn agosau i Glantaf, ond y cymoedd sy'n rhywlio ymlaen, metr wrth metr, un hyrddiad arall, croes i'r gwyngalch, mae'r cymoedd nôl yn y gêm. a sgoriwr y cais, Ioan Leision, yn rhoi'r cymoedd nôl yn ei chanol hi.
Ie, oedd y cymoedd yn sicr o sgorio'r sgarmes yna. Dath yr cefnwyr y syth i fewn i, i, i adio at yr pwysau'r sgarmes. Ac ie, yeah, yn y diwedd, Ioan Leision sy'n cael yr cais o'r sgarmes. Credu bydd, bydd ambell i chwaraewr cymoedd yn dechrau cofio blwyddyn diwethaf nawr a beth nath nhw i'r Glan Taf yn y rownd cyn derfynol. Ond ie, yeah, mae'n bwysig bod Glan Taf yn uh, yeah, just, just uh, restlor momentum nôl, really. Oh.
Camgymeriad, mae'n rhydd, a dyma Johan Leision yn dod, nerthu draed, angen rheoli'r bel, ond mae'n penderfynu gosod Wyatt, Wyatt i'r gornel, a mae'r gêm wedi'i throi ar ei ben, coleg y cymoedd.
Yeah, just pryd fi'n deud bod angen glantaf uh, brwydro'r momentum nôl, maen nhw'n ba camgymeriad bach yn rhoi cyfle i'r cymoedd. ac am oedd yn uh, pawnsio arni ac yn, uh, yeah, rhoi'r, yn bwtio'r pel lawr y cae ac yn cael yr cais.
Isaac Jones gyda'r bel, y propen tyn di bod yn ei chanol hi drwy gydol y gêm. Sythu unwaith eto. Rownd y gornel y capten, Prigodzic. Tackle!
O'n pwmpio'r coesau, dyma Glantaf yn dod. Sgwni, os oes yna gais arall yn dod yn fan hyn i Ysgol Glantaf. Sawl chwaraewr yn aros am y bel, o'n ffugio'n mynd ei hun. Evan Jones, ond dyma'r cyfle. Mason Daniels yn curo un, yn curo dau! A mae'r dorf wedi mynd yn wallgo yn yr eisteddle. Dyna ni, dyna'r gym. Mason Daniels yn uh, sicrhau'r bwrw pen campwriaeth yn dod i Glantaf. Uh, yeah, falle bach o white line fever gyda fo, ond ie, yeah, chwarae teg, mae'n cael dros y llinell ac yn, uh, yeah, fi'n credu bydd hwn yn dod ar uh, buddigoliaeth i Glan Taf. Ie, yeah, fel ti'n dweud, rhyw fath o deimlad o white line fever, pob un chwaraewr eisiau sgorio, ond Mason Daniels, yr un sydd wedi llwyddo i sgorio yn y gornel, A fe all hon fod yn gais hanesyddol. No!
No!
Iwan Leision sydd dal yn brwydro. Y cymoedd, maen nhw eisiau rhywbeth i ddathlu ar ddiwedd y gêm. Un dadlwythiad arall i Wyatt. Wyatt yn cael ei daclo, metr yn brin. Coomer yn aros amdani, yn troi, yn brin. Oh, mae'n gais i Coomer. Ac y pedwerydd cais yn dod i Coomer. Ond dyna ni, dyna pryd mae cymoedd yn sylweddoli na heddiw yw'r dydd. A glan taf sydd yn mynd i gipio y fuddugoliaeth glan taf am y tro cyntaf yn ei hanes sy'n mynd i ennill cystadleuaeth Ysgolion a Cholegau Cymru. Cwmr yn mynd am y gic. Chwarae teg Cwm gyda'r trosiad, ond gwrandewch i'r dorf a gwrandewch i'r chwaraewyr. Dyma chi bencampwyr Ysgolion Nacholegau Cymru 2025, Ysgol Glantaf! Y pencampwyr eleni, o'r diwedd, hir yw bob aros i Ysgol Glan Taf.